Halo, vawleicung khuazakip ummi Chin miphun hawidawt hna nan dam dih hna maw? Hika in CBA channel a rak daw i a rak ka leng zaltu hika hin na kut kan tlaih hna ti kha hmasa in chim ka duh. Tuzaan, tuzing kan i ruah dingmi hi biapi ngai in ka ruahmi hlanlio chan ah an rak ti tawnmi CNA CNA cu CNF-CNA cu mi tampi nih hriamtlai dirhmun hmanh ah mi awngleinmi nih hriamtlai dirhmun ah rak rel lomi tutan November thla chung ah hin zei bantuk in thla ralkap thazaang an ṭhawn cang i zei bantuk in dah Chinram an dirpi timi kha a van chim ka duh. Le Chinram atulio kahdohnak he pehzulh in kemkip Hantau ṭi si, Taingen si, Weibula lei si pehzulh in kalpi peng. Mihi kong cu mihi kahdohnak pathum an tuahmi chungah hin ralkap zakhat leng an thah cang hna ti kha cu zapi nih kan theih i kan miphun ralkap zong zeimawzat zong hliamhma an tuar i thisen nunnak zong an pek ve sihmanhsehlaw miphun caah nunnak an pekmi le miphun caah an thisen a chuahmi hi kan miphun nih mi zapi zong nih theihpi hna usih law biatak tein ramleng ramchung zong nih biatak tein ramleng nih chawva pek in ramchung lei nih rakap thazaang ṭhawnter in hmunkhat ah kalpi hna usih ti kha van chim hmasa ka duh biahmaiṭhi ah pakhat van chim ta ka duh rimi cu tutan kan dothlennak ah Chimmi kan i funtomnak sisehlaw, Chinmi kan lungrulnak sisehlaw, Chinram a himnak ding ca siseh ti hi a hmasa ah chim biahmai thi a chim ka duh. Cucu zeidah ka duh ti si ahcun, cu hlan ah CBA, CNAA, Chin Link Council le CDFA tiin pengtlang in kemkem kan ṭang. Sihmanhsehlaw atu ralhrang nih hmun tampi in a kan nam tikah, hi ralhrang kan nam khawhnak, hi kan khamh khawhnak ding ahcun pengtlang hriamtlai lawngah ti law, Pengtlang lawng kan kham si ahcun kan CDF he a lo tuan ding si ti cu zapi nih kan theih ding si. CNA he hmunkhat ah lungrual tein ṭangṭi in CNA a fun in miphun ralkap a simi kum caan saupi kum sawmthum le kum sarih a kal cangmi Mihi hriamtlai phu ah hin biatak tein kan thazaang fun in Chinram kilvennak ah kan thazaang fun hau si ti kha a biahmai ṭhi van sim ka duh. Kan tlangtar bantukin tutan ah CNA hi zeitluk in dah thazaang a ṭhawn cang. CNA hi hlan ahcun mi tampi nih zeitluk in ah hriamtlai bantuk zongah tuan lio tiang ah naite ten tiang Kaa dang lei kan ti la, kelh lei kam kan unau hna nih cun an rak chim tawn kan theih online ah an chim tawn kan theih bantukin ah CNA tham cu hriamtlai zalaw Victoria le Thantlang peng a fawinak cun Hakha ralkap an ti thil Victoria ralkap an ti khi kan ti sihmanhsehlaw tutan ahcun zeitluk in tlah tutan kum thong ni le kum kul le kum nga ah miphun tampi nih miphun ramchung ramleng tampi nih chawva kan peknak thawng siseh thazaang kan peknak thawng in zeitluk in thla a ṭhawn cang timi kha ka han van a langhter hna ka duhmi cu a si. Tutan ah kum thong hnih le kum kul le kum nga November thla ah Chin ram ah kemkip in an van kan nam tikah tai ngen lei in kan nam Weibula lei kan nam Lairawn lei ah Khampat hrawnghrang ah kan miphun hoi hna ralzam an tampi an um mi hi ah hin CNE nih Handauri ah kahdohnak an kalpi cuahmah kan theih bantukin company ah kahdohnak kalpi cuahmah. Taingein ah Taingein hmanh hi kan kham rih. Weibulah lei in Falam lei lut dingmi kan kham rih. Zeitluk thla CNA, CNF, CNF, CNA ralkap thazaang hmanh hriamtlai bu hmanh a rak ral lomi mipi zapi nih thazaang kan peknak le chawva kan peknak thawng le kan dirkamhnak thlacamnak thawng cio in. Tutan ahcun ral hmunthum ah Chinram kilveng dingin Chinram dirkamh dingin tutan ah ral hmunthum ah tu kho i ral thazaang zong chuah kho mi ah ral ral thazaang kan chap chin lo malai kan thong chin lai mang lai ti kha ka han van chim hna zong ka du tutan ah han tau ti lei ka do na ka khi ka khin phiu so ti kawl ai cho tuk dak se an tam tuknak si Pyusawṭhi he uh, Pyitusit he Dalan he an tam tuknak si tikah kahdohnak zong saupi an tuah i har, har ngai kan hmun an phan sihmanhsehlaw Pathian nih fimnak a pekmi hna kan ralbawi hna le an thiamnak le an zuamnak thawngin tuni chan tiang kahdohnak tlamtling tein kalpi khawh i miphun ralkap an hruaimi hna mino zong lungdong lo tein an kalpi khawh peng hna ti kha ka hin van i chim hna ka duh i cheukhat ah hmunhma zong tampi an lak i ral amah ralhrang lei zong minung tampi an tlaih ti kha hika hin kan theimi si cucu zeitluk in mipi nih kan dirpinak thawngin zeitluk in thla hriam Nam an a tlaihmi ah Pathian nih hmual a pek i thla nan campiaknak thawng le chawva nan peknak thawngin CNA nih thazaang tampi ṭhawngin tutan ah kahdohnak a tuah timi kha kan pakhat van chim ka duh. Taingiin lei ah kan theih bangtukin tidim in ralhrang zeimawzat an chuak i Kennedy tlang an van nam. Kennedy tlang in an van hong i Taingiin lei ah luh ding an tim. Cu bantuk in Kalymyuk in an hong ṭhan i Kalymyuk in Taingiin lei ah ti khin ral pahnih nih Taingiin an van fuh lio ah kan ralbawi simi hna nih khika khin fek tein tuni tah can tiang kaa dang leng chuak kho lo in Taingiin ah kahdohnak an tuah peng. Cucu kaphnih ke le orh in a fawinak cun sak le thlang in van hon hnawhmi hmanh karceh in an van hon hnawhmi hmanh kan ralbawi te nih ṭha tein an kam khawhmi hi van tuah hna sih zeitluk thla kan ralbawi hna raldo an thiam i zeitluk thla an fimthiamnak le an cawnnak raldo an cawnnak le an hriamtlaihmi ah Pathian nih thlawchuah hna i raldohnak raldohnak ah fek tein hmai an kalpi timi hi tutan ah van chimh hna ka duh cucu Mi tampi hriamtlai ah rak rel lomi kan unau lila hmanh nih hriamtlai ah rak rel lomi CNF/CNA kha Pathian nih thlaw cu e tuten November thla kum thonghnih le kum kul kum nga November thla ahcun hi tluk raltuk thiam in ral Chinram a himnak ding ah kan ralbawi hna nih an kham cu ma liu si Weibula le in ceilak an hong kai ṭhan Falam luh ding in Falam Falam khuapi cu Chin miphun hna i kan khua kan khua pi se ve kan myu se ve kan khulupi se ve Chin miphun vialte cucu CNA hna nih CNDP hna nih i sawm in sian-e lo cun kan pa le te hriamtlai sawm lo cun ti in an sawm hna i hmunkhat ah ral an do i hriam zeimazat an lak RPG kuan hmanh kha kuan kul kuan sawm thum hrawng si bantuk hmanu a kuan kha tam tuk nai vin son tiang ai tia a fawinak cun a te nau tiang kan chim si ahcun Apple Watch tiang kha nazi tiang an lak kho khatluk hriam tam kuan hmanh ko kuan sawm thum bak kuan thong sawm thum pakhat tiang khan an lak. Le chim duhmi cu tutan ah hmun thum kaa dang kemkip in a kan nam nain Chin, CNA, CNF a der thawm tukmi zei ah a si lo tiah an rak timi kha Pathian nih kan hmuh. kan dirkamnak cio thawngin tutan ah ral ṭhawng taktak in a dirtam hna i kan Chinram himnak dingah tutan ah an kham cuahmah lio si. Hi an kham cuahmah lio ah mino tampi nih an nunnak zong pek lai, an ke zong pek lai, an kut zong pek lai, sihmanhsehlaw ramleng ummi, ramchung ummi biatak tein kan thazaang thawn i biatak tein hi kan ral Ral a kan khampiaktu kan miphun, kan biaknak Kawl ralhrang nih tutan ah ai timhmi zong mah hnu ka chim te lai. Kawl ralhrang nih an van kan nam cuahmahmi ah kan naule te nih kutke an pek, mit an pek, pum an pek, nunnak an pek. Mi ahhin nang na um sawh lai maw, na um sawh lai maw, kan thu sawh lai maw. Cucaah cun thlacamnak lawng za lo, Hmun laka lawng za lo, thazang kan i pek hna, kan i dirpi hna lo ti zong a za lo. Batak tein CNA a ṭhawn khawhnak ding ahhin cun hi nak let in thazang a ṭhawn khawhnak ding ahhin batak tein thazang kan chuah i chawva in siseh, hmun laka in siseh thlacamnak in kan ṭan chinchin hau timi kha ka hin rak ka ngaitu CBA thazaang a rak pe tawntu le a rak ka leng tawntu hna nan sinah hin uh, van chim ka duhmi si. Hi Kawl ralhrang nih tutan a kan khammi ah kan fuh i Chinram ṭha te ah zalong tein kan luhter khawh sual hna si ahcun kan biakinn a hrawkmi zong hi kan sa kho ti lai lo i natala an lut ti lai kan fa nau le te an cawm kan dih hna lai i nang na luat lai lo hohmanh kan luat lai lo pastor zong kan luat lai lo i khrihfabu lei hruaitu pa zong kan luat lai lo tar nu zong nan luat lai lo i kum tling lo ngakchia siseh kum tling lo nu pawl siseh hom kan luat lai lo a kan tlaih dih lai CDF he CNA he ai pehtlai dih mi nan si kan ti lai duh tat paoh in anmah nih hmuh a kan phunh lai i a kan tlaih lai i an duh nung pang um tu lai. Kan thilri zong kanmah ta zong zeihmanh um a lo. A zeidang si law kan biaknak biakinn zong tutan ah a kan khangh piak cuahmah i biakinn hmunhma zong bom a kan thlak nawi sianginn zong a kan thlak hnawh bom a thlak hihi zeidah a duhnak si ti si ahcun mi tampi kan a fian hau kan even pawl le biaknak le i a cheukhat a lungfim lo deuhmi a van a fiang deuh lomi zong nih kan ruah dingmi cu kan biaknak he biak inn nih hin zeihmanh Kawl ralhrang a sual hna lo. A caan ah anmah nih an dornak le an duh te paoh in zu le sa ek an ek zong biakinn chung an ek zu zong an ding an phungki cong ah khin tikhin vum usih law hohmanh nih amah zong nih an cohlang lai maw zei ruangah mitin ah kan tuah kan biaknak zong zei ah kan rel piak lomi ralhrang an si biakinn ah zei ruangah thabom a thlak peng ti si cun tu ten ah chin ram ah Cu hlan vialte chung zongah Chin ram ah biaknak biakinn laisen hmanh kan lak khawh lomi kha hihi amaru si cu. Biakinn hi ka hrawk piak dih hi lai i hi hnu ahcun an biaknak hman hi ṭha tein ka tei te hna lai i an lungdong te lai mipi hi an lungdong te lai i mipi hi an thazaang peknak a dor zuahmah te lai i an biakinn ka hrawkmi nih hin mi hi keimah lei an biaknak an zumhnak he khrawk ding lai ti ruahchannak hi dakaw kan biakinn ah kan biakinn ah bom a kan thlak piaknak si cu cucu mi tampi nih kan ke zei kan ti la kan tangka kan chawva kan hman ding selo we hi hi ralhrang dohnak ah hi ral dohnak kan tel ding selo we ti hna hi kan chim tawn cucu pelmi ruahnak si kho van ruat ve hmanh ka chim ka chim bantukin biakinn ah hin bom a thlakmi hi biakinn laisen hmanh a rak nga lomi biakinn laisen biakinn saknak laisen hmanh a ngei lomi nawl pek lomi kan ram cia cungah bom a thlakmi hi na ruah hau cucu zeidah kan ruah hau ti si ahcun hi hi an lungdong te lai mipi an lungdong lai i hi mipi hna nih an lungdong tikah biakinn ka hrawk piak dih hna si ahcun an zumhnak kha a um lo bantukin Pathian thangṭhatnak ngei lo ti dingin keimah lei an karhlannak dingah a fawi lai ti caah khan an zumhnak khennak ding caah khan hitihin biaknak a kan hrawkpiaknak si ti kha ka han van chim, van chim ka duhmi si. A pahnihnak ah sianginn hi pakhat men fimcawnnak he a kan hrawkpiakmi hi tampi kan ruah hau. Sianginn le biakinn tar kan i bom a thlak pengmi hi kan ruah hau mipi zong. Zeicah ti si cun ca hi an cawng kho lai lo i an molh dih lai an hrut dih cang lai i theihhngalhnak ah a niammi an si lai i keimah nih hihi a ṭha hihi a dik ka ti tikah ka timi hna poah fawizaang tein ka lei ah an rak ka ful lai i fawizaang tein ka lei ah an rak ka mer lai i keimah nih ka fialmi hna keimah nih ka timi poah lam a ka zul khomi an si ti lai ti a ruah caah thiangnak ka hrawk piaknak si. Cucu ahcun caan cawng kho lai lo i caan thiam lai lo i theihhngalhnak ah a tlawmmi si lai i an theihhngalhmi ah a bimi si lai i a dang an khuapi nin ruahnak khawhnak ṭhanchonak zong an thei lai lo keimah nih hi vialte kha ka hrawkpiak dih hna i mi caah hin keimah lam lei an an van pialnak ding keimah nih ka fuinak ding hna a fuinak ding caah tiah sianginn a kan ruahpiaknak si mi tampi kan ruah hau cucaah cun tutan kan dothlennak hi fakpi in kan ruah hau i fakpi in dohthlengnak a tuahtu nai kan terpi hau timi kha ka hen van i chinh hna ka duh a pathumnak ah ramchung ummi nong nih tutan ah CDF Kan lut. CNA kan lut a ṭha tuk sihmanhsehlaw hinak a ṭha chinchin mi pakhat cu pakhat ah kan dir khawhnak ding ahcun CNA ahhin thazaang a fun hau. Mino tampi zong nih khua khat ah pakhat kum a tling cangmi nih cun CNA ah nan luh thai lo ding, nan um thai lo ding zongah ralvennak a Chinram kilvennak dingah mino tampi hna nih cun kan kal hau, kan attel hau. Hihi kan i tel lo si ahcun ka chimmi vialte, kan hnu ka chimmi vialte kan ram kan kilven khawh lo a si ahcun mi online nih hin teinak a kan atu hriam a tlaimi hna kan tha an thazaang a der tikah a van luh khawh sual si ahcun nang zong na luat ṭhan lai lo, kei zong ka luat ṭhan lai lo i na biaknak le ka fimcawnnak, ka theihhngalhnak te pawl zong kha ṭhanchonak ding ah a kan phih viar ding si ko cang caah khan biatak tein ram chung lei zong nih kan fa kan nau le te mino zong nih biatak tein kan ṭen hau. Thazaang kan pek hau. CNA ah thazaang luh in CDF cu a um cang le um ve ko seh, sihmanhsehlaw luh ṭhan i miphun ca kai pe taktak ko lai ti duhmi kan um si ahcun CNA ah hin biatak tein lut hau sih law, training kai hau sih law, CNA ah Victoria camp lei ah a mer ko hna city kham cucu zeidah ka van chim duh point van chim ka duhmi cu CNA cu pool in ralkap Chinram kilvennak dingah Chinram kemkip hmunkip ah pool in biatak tein a ṭuanmi si. Thantlang ah buai lo, Hakha buai lo, Falam ah buai lo, Tidim ah buai lo, Mara buai lo, Kanpalet le Mindet le Kalawah ti bantuk a buai lo. Chinram hmunkip vialte a himnak ding caah thazaang a chuah i kirkamhtu dingah hriam a tlaimi a si. Policy ngei i dinfelnak loin an kal si ahcun cucu mu le mel tiin dan ai tetmi a si. Raldohnak ah thazaang ṭhawng chinchin in a kal khawhnak ding ah biatak tein ral thiamnak zong a cawmi a si caah khi ka CNA ah kan luh si ahcun kan miphun kilvennak ding le ralthiamnak ah ralkhamnak ding kilvennak ding ah a ṭhahnem dingmi si caah mino tampi zong nih Chinram kilvennak le Chinram i himnak ding ah kan i tel ko lai na ti si ahcun biatak tein CNA hin thazaang pe ko hna si law CNA han buat ko hna si ti zong hi vun chim ka duh ramleng lei zong chawva tampi kan thawh kemkiba kan thawh si kha tam tuk kan thawh tikah a caan a sau tuk sual a caan a sau ahcun ahohmanh nih a hnek khawh si lo. I nolh khawh lengmang a tam cang ahcun i zophat si lo. Cucaah cun pakhat te a ummi cu lam pakhat te ummi cu kan chawva pakhat kan funnak ding cu CNA ah hin chawva fun din hau si law kan chawva bur din hau si law ram chung lei zong nih an thazaang an fun lai i kan chawva funnak le kan thazaang funnak kha ai tong lai i khakha ah khan biatak tein Chinram a kilvennak le himnak ding ah hin a ṭhawngmi hriamtlai atu nak a ṭhawng in a let a ṭhawngmi hriamtlai a chuah dingmi si cucaah cun nang zong kei zong ka biapi i kan lungthin putnak kha ṭhial cang hau si law CNA a thazaang pin hau si ti kha vun chim ku duh atu thawngpang pakhat a ummi cu a biapi taktakmi pakhat ka theihmi um le cucu zeidah ti hi ti atu ka dot hlet cio loma le phone ka chawn lio cu ma i cucu a tlamtlin si ahcun hika hin biaruahnak ka van sawm te lai cucu mi zapi kan tha a donghnak le kan dohthlennak kan tha donghnak le kan tha a kan zuh viangnak a simi kha hlawhtlinnak a von um ṭhan i cucu lungthawhnak kan hman ṭhan lai kan miphun vialte khat ah kan kal lai i thazaang thawng he kan kal lai nak ding a si caah khan fianglang tein atu hi kan dot thlen lio cu ma si cucu zong cu ṭha tein tlamtling tein kan dot thlet khawhnak ding kha zei CC poah kan zoom lai i hika CBHR rak lengtu kan channel ah rak kan lengtu sinah ṭha tein chimrel khawh le biaruahnak khawh van tuah zong ka zuam ṭhan te lai. Cucaah cun kan bia van funtom i si law miphun ṭhawn kan miphun kilvennak dingah thawng chinchin in kel a duhmi kan si bantukin na si bantuk kan si bantukin batak tein kan chawva kha hmunkhat ah fun hau si law kan thazaang fun hau si ram chung lei mino zong nih CNA ah thazaang pe hau si law hika hin ramleng le zong nih kan thazaang kha CNA mafun ko hna si ti kha kan nolh ṭhan rih ka duh. Tu lio caan ah kamkhat le kamkhat ai nolh pengmi, soiselnak i ai nolh pengmi kan hawile te cheukhat zong nan zia ṭhin cang ulaw lungrualnak le i tel cang hna usih. CNDF le CB ti bantuk i a soisel CNDF le CB le CC ti bantuk i a soisel lengmangmi hi kan ram caah ṭhatnak pakhat a chuahpimi si lo. Lobby pawl khi zoh hna u law minung panga pong sala khatali thok pa an se vela. Mikhim hna pawl khi he ai el pengmi si. Hika han nan citial mi zong khi a donghnak cun point out tein secretion secretion kan tuah piak ne la nan mui hmai zong khi tha tein mipi lang ding kan langhter te hna lai makhakha ngol cang u ngol cang hau si cucaah cun miphun caah kan soisel mi nih hin thatnak hman chuah mipi mi um lo caah kan miphun caah a thatnak tu hi a conglawmh cio hna si lo thatnak kam le a kan kal ding tu hi a biapi mi si tu kha ti tu kha ka rak ka ngai tu a rak len tawn tu nan zapi sinah van chim ka duhmi si tuzan ah ka zohtu vialte nan cung kai lawm i thaizan lei ah caan um ahcun kan tong ṭhan ten le te kha ka hin van chim ka duh chun ṭha mang ṭha din hang